Wel, dyma ni yn festri Brondeiddi ar ddiwedd noson bendigedig cael ei threfnu gan gangen Plaid Cymru Llanbed y Pont Steffan. A dyma ni yng nghwmni o'r chwith i'r dde, Denzil Morgan, cadeirydd cangen y Blaid, Ynyr a Geirig o'r grŵp Brigyn, ac wedyn Ann Morgan, swyddog gweithgareddau cangen y Blaid yma'n Llambed. Wel, Densil, sut malsawd mae 'di bod heno 'ma? Ardderchog.
A tri tro i Gymru, maen nhw'n dweud, ynddo fe. Uh, o'n i fod i gynnal y noswaith yma ar ddechrau cyfnod y Covid, wedyn ar ôl i ni agor i fyny, oedd un o'r bechgyn wedi cael y Covid, felly dyma'r trydydd tro a mae pawb yn iach ac i ni wedi cyrraedd ac i ni wedi cael noswaith wrth ein bodd.
ardderchog ac dwi'n meddwl bod 'na ryw saith mlynedd, dwi'n iawn, 2014 oeddech chi yma ddwytha uh, yn yr ageirig? Ie, yeah, ta be, mae'n gret cael dod yn ôl uh, yma dyrfa uh, wych, mae'r gefnogaeth gafon ni heno yn arbennig iawn. Y ffordd orau i ddod yn ôl mewn difri ar ôl mwy na dwy flynedd o beidio uh, chwarae yn fyw o gwbl, lle. Felly, ie, yeah, pawb uh, Wel, wrth i bodda yn diwedd y noson heno. A, a ddari chi ganu un o'r caneuon ar y dechrau, do, efo cysylltiadau efo Llambed, Anna, ia, os dwi'n cofio'n iawn? Dyna ni, can uh, am ferch yr enw Anna Ciobrando uh, o'r Wladfa, um, fydd draw yma uh, ar gwrs y dysgu Cymraeg flynyddoedd yn ôl bellach ond ei argraff mae hi 'di neud ar y dre yn fawr iawn ac ar yn bywyda ni hefyd. Fuon ni draw yn Patagonia yn neud cyfres o gigia 2010 yy gafon ni groeso mawr yy ac aros yn Plas y Coed un o yy tai te Anam mewn ffordd 'lly a wedyn yym wrth gwrs pan ddoth hi'n amser i ni neud CD yy am y Wladfa un o'r CDs dwytha nathon ni fel bregyn Enw hi oedd Dulog. Oedd na rhyw gerdd oedd e, ffrind i ni o'r enw Esyll wedi sgwennu ar gyfer un o'r steddfodau ar Wladfa. E, a dwi'n cofio darllen y gerdd yma, meddwl, ww, mae'r gerdd yma fatha bod hi'n canu i mi ac um, job hawdd iawn oedd rhoi dy geiriau ar gan ac uh, mae'r gan Anna um, yn, well, yn cael ei chwarae yn bob set o'n i'n neud, dydy? Mm. A hardderchog, a, a dwi'n meddwl bod ti newydd enwi un, o, un o'r ffefrynnau fan ar rwan geiriau hefyd yn dedd ar ni glwyd heno yma, a hefyd Hallelujah, yeah. um, ffefrynnau sydd yn mor gyfeithog ac mor, wel, maen nhw yn, yn, yn deud y cyfan amdanoch chi fel grŵp, yn dda, herwydd maen nhw yna, maen nhw yna yn, yn oesol yn dyn fel cynnion. A troi ata chi am uh, dipyn o waith i drefnu hyn o'ma a cael y cyfan at ei gilydd, ond mae wedi bod yn noson llwyddiannus. Ydy, dwi'n hapus iawn. O'n i'n benderfynol bod ni'n mynd i gael y trydydd cyfle. A, a llai ddiolch hefyd i bawb, oedd lot o bobl wedi gwneud cacennau a rhoi raffles a, a phawb wedi dod yn, yn llu, chwarae teg, pawb wedi mwynhau, felly dwi'n hapus. Ac oedd genna ni westai arbennig eraill hefyd yn doedd, heblaw brigyn. Oedd genna ni uh, Ben Lake ac Elin Jones, os dwi'n deall. Oedd Ben Lake yn dweud gair ac, ac Elin Jones hefyd. Uh, yn addas iawn yn doedd yn. Yep. Um, Wel, diolch o galon i chi am uh, rhoi uh, cair bach fel hyn uh, ar gyfer uh, clonc fydd yn cael ei gyhoeddi ar clonc 36 dim a diolch o galon i chi hefyd am drefnu noson arbennig a uh, siwrnadau saff i chi uh, yn yr ag eirig a yn ôl i Gaerdydd a diolch yn fawr i chi am ddod yn ôl i Lambed a gwneud yr Llambed fel un o'ch cyngherddau cyntaf chi ar ddiwedd cyfnod dwy flynedd y clo ynde. Ond diolch o galon i chi am noson arbennig iawn. Hey, diolch yn fawr iawn.